Enge in thilphiah tha maw? Khawi nge en uluk ber? Umm ka pu te hian aw ka pu te hian an lei nghal dawn a ni hei aw an siam en kha aw pawimawh te.

Tunah hnah sin leh khu kual a tui leh hnah sin lak a hun tur in awmin sai mual mual duh lamah a rawn kal dawn mek a ni.

thlan lakpui dawn nen present ni ngei tur a ni hei aw. aw hei sir vala ral te pawh kun hniam khawp mai a channel hi vala ral te in lo sak chhuak aw hei hi siam in present ni ngei ang tan tawh dawn aw umm.

Kal tuma inbuatsaih mek te pawh tluang taka in lo kal thei nan duhsakna ka hlan hi chu kan hruaitute min hrilh danin mi kum kut a vawikhatnaah khan kut chimtu mi singruk chuang an awm a, kut vuakfeta tourist providers te sum leh hmainak duhbelh khawm chu cheng nuaih sangkhat a tling a ni. Court atang khan Champhai District tlawhtu an pung nasa hle a. Travel company thenkhat chuan India rama kualzin te tlaw tana hmun tha, tourist destination, an thlan zingah Champhai District hi an tarlang zui hial a ni. Kum tam tak chhung kha tourism sector hi kan hre thlelh deuh thin niin a lang a, sorkar ngei pawh kan bang chuang lo. Tourist lodge sak vak vak te, mikhual te pawh department lamin kan lo buaipui chiam chiam hmun te kha a awm a ni. Hnam dang an rawn zin a, kan rammawi zia te, boruak mawi nawm zia te, nature hmuh nawm zia te an rawn hmu a. Khualzin hip luh theihna remchang kan la tih an rawn hmu a. Nimahsela, keimahni zawkin kan hmang thiam thin si lo va, theihna tam tak nei hmang chhuak thiam si lo khan kan awm reng thin. Tunairawh chuan Thangthar Ringvar zawk in lo chhuak a, Tourism Department pawhin Tourism Sector a kalpui thiam tial tial a, inkalpawhna kawng a lo tha ve zel bawk a, khualzin kan hip tam ve ta tial tial mai. Nikum chungin Mizoram chu hmarchaka khualzin hip luh lama hmasawn nasa ber kan ni ta hial a, chhinchhia chinah khualzin nuainga leh singhnih Chuangin Mizoram an rawn tlawh a ni. Heng mi nuai nga leh sing hnih chuang te hian Mizorama che sang khat theuh pawh rawn hmang ral se, kan ram sumchhe vel a tihpun nasat tur zia chu kan chhut thiam nghal mai ang. Kuminah relin Sairang a rawn thleng ta a, khualzin hi an phung hle turah kan ngai. Ei. Mak tak maiin kan sorkar hnu hian tlawhtu kan ngah thar ta thut a, nikuma tlawhtu kan neih a pun dan kha za zela za sawmthut pakua chuangin kan pung a ni. Tin, min rawn tlawhtu te kha Mizoram mihring zat ve an tling thuak a ni. India ramah state rauruang ber kan ni a. kan khawpui chu Silent City, Hlawhhawn City, tih a hriat lai a ni a. Kan hna lo dawr ten India ram style hrang hrang a thang khawp vel a. Leimin karah kualzin te an lo kal a. A lei min awmna bul hnaia khuate khan nula leh tlangvalte'n eitur intur a thlawnin an rawn sem lai te kha video-ah an tarlang a. Kan smiling face ringawt pawh hi potential lian tak a ni a. Pipu atanga mikhual dar ngai lo hnam, mikhual chunga thatchua hnam, Bible kan melhriat hma hauh hma, kan pipu te atanga khual zin chunga thatchua thin hnam kan ni a. Tourism kan tih hi Mizo te DNA ah hian a bet sa a ni. Tourism India online in tlan lan dan in, Sikkim leh Gujarat khuan an state GDP-a ten percent vel hi tourism atanga an hmu a ni a, Meghalaya khuan seven percent vel an hmu chhuak nia sawi a ni. Kan thenawm hnai ram Macau te Maldives te hian An ram GDP atanga chuh ta zah sawmthum pasarih vel zet chu Tourism atanga an hmuh chhuah a ni. Keini pawhin kan ram kan en ko thiam a, kan khawtlang nun mawi tak hi kan zawrh thiam chuan sum leh pai tam tak hmuh theihna remchang kan nei a ni. Khualzin tana tlaw nuam taka kan insiam thiam a ngai tih hi hriang u, chu chu Tourism sector-a a pawimawh lai ber a ni. Tin, khualzin local tam ber te hi foreigner an ni lova, kan Indian pui vai kan tih te khu an ni hlawm a, vai rawn zin hi lo tawng pawng hlauh ngawt tur a ni lo. ILP neiin an rawn lut a, an haw a hunah an haw ve leh mai dawn a ni. A rawn kal hmasa te kan lo dawnsawn danin lo kal leh zel tur te a nghawng dawn avangin, A lo kal hmasa te hi kan missionary ah chan tir i tum ang u. Kan rammawi leh nuam tak an rawn hmuh rual chiah hian zonun ze mawi, tlawm ngaihna te, rinawmna te, ai upa zahna te, mikhual chunga thatchhuah thin hnam kan nihna te hi rawn hmu tel ngei bawk se, kan hnam kan chawi mawi tihna a ni nghal zel a ni. Thianghlimna lamah te, rinawmna lamah te tankan lak a ngai. Taxi leh lirthei dang chuan man te, thlenna man te, ei leh in man te hi tawh u chuak takin chiar kher lo ila, kan thenawm state-a middle income family te ban phak tawk tur ngaihtuah chungin man tlawm taka an rawn zin theih dan dappui ila Ronzin hi awlsam in tlawm se, sum lak luhna nghet taka Sustainable Source of Income ah kan chhan tir thei ngei ang. Hei rel lo chhuah nu hian tlawtu kan pum nasa em em a ni. Mizoram hmu ve chak hrim hrim, chhungkua Sairang thlenga lo kal a kir leh ta te, zanhnih khat han riak a kir leh ta te, An than em em em mai a, chuvang chuan heng Champhai hmun te pawh hi an la rawn thleng chak zel dawn a. Pathian zara kan ram te a ralmuan zel chuan hualzin hi kan la hip tam tual tual dawn a ni. Kan travel agency leh tour operator te pawhin thei tawp an chhuah zel rokhai. Mizoram Tour Package thenawms te mipuite lei phak tawk tur kha han han duang chhuak pula hmarchhak mipui tam tak khi chah chhuak rawh u. Mizoram sum hi kan thenawm state ah a luang thlahnem tawh a, tourism hmanga lak let dan kan dap ve a ngai a ni. Tourism department hi department te tak te nih avangin an tha ti chak turin pawn lam atanga anmahni puitu tur, A bikin providers te viltu tur an lak kan rem tih sak a, a taka hna an thaw hunah chuan kan providers ten hma an sawnpui viauvin kan ring. Tourism calendar hi nakum atanga neih tan kan tum bawk a, Mizoram rawn tlawh tum ten an rawn kal duh hunah enge thil thleng Khawimuna nge thlen tih te awlsam takin an hre lawk thei ang. Tourism infrastructure tih hmasawnna lamah pawh, Mah kan la nasa hle a, Project hrang hrang cheng nuai, Singtlum Sanga, Zasarih Soriat Pakua Point pahnih pahnih manhu kan hmu tawh a, kan la hmuh belh zel dawnin kan hria. Tourist ho hian an programme hi kum khat chhungte an duang a, a then chuan kum thum chhungte an duang a ni. Keini ah hian Tourism Calendar kan la nei leh ve lova. Rakum atang chuan nei tan kan tum a, e kan hman mek ngei pawh hi a hun bi kan thliah a ngai dawn a. Tichuan a kum hmasa lam atang te, kum tir atang te a hnahsin kut mang duh ten a lo in buatsaih a, program an lo siam fel theih kha a pawimawh em em a ni. Tourism hmasawnna a bik takin event beh chhan chi hi chu a ram mipuite hian ngai hlu hmasa ila. A neitute berin kan hlut hlat chuan hnam dangte pawhin an rawn ngai hlu ve mai thin. Hnahsin kut pawh hi chutianga bul tan chhoh tur chi chu a ni. Hetiang tho hian lo zawh te pawh hi khaw hrang hrangah kalpui theih a ni avangin kan sawrkar hnuah hmun thenkhatah lo zawh kan han tihpui a. A tihdan leh a kawng pawh hmuhna a ni rih deuh ber. Khaw hrang hranga mite khaw pakhatah kan han kal khawm a, khahkhua pawisa kan han hmang ringawt pawh kha tourism kaltanga economy inchawihkan tawnna tho a ni. A tirah keimahni kal khawm rih mai la. Engtikah emaw chuan state phone athangin telpuitu kan la neih kan ring. Karmasa mai khan Aizawl a Travel Fest kan nei a, chuta kan resource person Kerala atanga lo kal Pu Steve Bouria hetiang lama tawnhriat tam tak nei pawhin chutiang tho chuan Kerala rama lawtling taka an kal thu a sawi a ni. Agro-tourism te, Rural Tourism te, Eco-Tourism te i chawikan kan tum hle a, Wildlife Tourism te thleng a kalpui tumin Tourism Department leh Forest Department te chuan MOU te an ziak hial a ni. Religious Tourism te pawh hi kan la ti lo ang tih a sawi thei lo va, Chawlhnia kan inkhawm kal lam te vang te, Heng ringawt pawh hi pho chhuah tham a la ni dawn a ni. Thenkhat chuan kan Aizawl khawpui te pawh hi City of Churches tiin huaina Tourism ah nasa takin min ti thang ang a te pawh an ti hial tawh a ni. Awle he mahse kut lo ngaihtuah chhuak tute leh lo din chhuak tute, Tuma hriat in hlawh loh laia nikum atanga tha tam tak lo seng a, hna tlanga thawk chhuak thin te, mahni te atang te a inseng saw lo ti thin zawng zawng a bul tantu te kha chawimaw a inphu tak zet in ka hria a, vawiina a vawi hnihna kha han thleng thei ta ni. Amaherawh chu ka rilru a, engtin nge a kal zel dan tur i kan ti ang tih hi ngaihtuah nawn a ngai viau in ka hria a. Tourism hian hetiang a hmun function lian a han nei hian sorkar a nghawng a, department tam tak a kaihnawih a ni. Department pakhat mai han tih chi pawh a ni lova convergence a kalpui ngai a ni fo va. Entina sanitation ah ringawt pawh department kan mamawh nghal a ni. Inthiarna te awlsam tak. A nih loh chuan intial nge te harsa tak leh ka tiang anih chuan kumin a lo kal hi na kumah an lo kal reh phah thei ni? Kumin a lo kal te na kumah lo kal nawm leh an chak kha pawimawh a, midang an rawn sawm tel kha a pawimawh a. Tiah chuan sanitation atang pawhin a hmun hma cheiah hian tih tur a awm sa a ni. Tin, calendar te neia kan invarlar dâwr a nih chuan IMPR department te pawh an chet a ngaih hun awm dawn a. Tin, kan han pungkhawm tam tak tak anga a sîng têl kan nih hun a lo thlen chuan doctor duty te, medical aid te engkim a ngai dawn a, health department te pawh a lo tul a. Tin, motor tam tak nen an la rawn kal zel dawn a, Traffic Management ringawt pawh kha buaipui tham a ni dawn a, Traffic Police kan mamawh dawn a, Law and Order kenkaw a ngai dawn a, District Administration pumpui, DC hova an chet a ngaihun te a awm dawn a, chutiangin Tourism Department pawh a inbuatsaih a ngai anga, tin mikhual tam tak an lo thlen dawn chuan, Hei Kohhran inkhawmpui a kan tih ang deuh hian kawng te kan lo sial tha a sorkar in tui supply te, buhfai supply te, power supply te kha ang zawng zawng kha sorkar hi a lo in buaisai ve thin a. Chutiang chuan in buhfai thleng pawh khan in kan tam tham chuan in kan ration pangngai kha kan tla lo thei a ni. Tainai kha a ngah em em a, chutiangin power te kan function lawk lo laiin power te lo awm lo thut sengin a mual pho thlak leh dawn a ni. Tiang chuanin Piani Department te pawh Tourism thilah an inrawlh a ngaih chin a awm ve zel a, tin Horticulture Department te pawh a neitu tak an nih ve te a ngai a. Helaiah hian ni nih ni tlawm zan nih zan thum hun khan an hmang a, an artist rual te nen. Tlaikiam te khatiang chi hrang hrang khan nakinah chuan kan hnam lam chi hrang hrang te pawh kan la en duhin kan hnam zia tho chhuahna atan pawh kan la hmang duh mai thei a, Art and Culture Department te pawh an tul ve thei dawn a ni. Zan kan sawi seng lo ang sawi hmai te pawh an awm thei ang. Khang zawng zawng chungah khan Finance Department a la awm hle a ni. Hei kuminah hian kan Organising Committee in hma lo la thui tawh si a, Official function a ni bawk si lo a, Sorkar emaw Department in emaw kan hriatpui hran pa si lo cheu a, engti nge kan ti ang aw hmante kei pawh ka lu in ti hai viau a ni. A han hawl ding atang hian nuaihsawm hi theh chhuak phawt mai ang tiin Kan ngaihtuah a, an hawl ding nen phei chuanin a in meh theh chiam lo a ni. Leste lamin engtin nge nia hei min rawn dil a an tia finance ngaihdan an rawn la a, nuaisam vel te chu lo theh chhuah ve ta chu kan ti a. Tiang chuan rem leh rem lovin kan in finance a ni kuminah hian. A kal zel turah hian Eh. Helaia sorkar leh department hriatpui lem loh a nih chuan sorkar sum va tawm kha a rem fo dawn lo tih te pawh kan sawi lawk duh a ni. Chuvang chuanin kan kal zel dan turah hian committee lian tak district level a tel ina state level a tel ina heta amaw phurtu a neitu te phei hi chu a lai luma awm reng tur in ni dawn a, a bul lo tantu te pawh. Khangah khan a pawimawh ber innihna kha a nep dawn chuang lo va, chutiang kan tih loh chuan kan inbuatsaih uai ang a, eh, Chum leh Paia te harsatna kan tawk leh si ang a tih khan tha lo deuhin kan inchhuang a, kum leh zel a hmasawnna tur tiṭhuan awp zawng te hian a kal palh ang tih kha a hlauh em em a ni. Chuvang chuan kan hotute pawhin hmun takin han inngaihtuah ulangin a kal zel dan tur hi engtin nge kan tih anga kan ram sum hnarah te kan chantir thei ve ang. Miram chuan hetiang hian ram sum hnarah an chantir a uluk takin an kalpui a, sorkar insuma zen chuan dik takin an hmang em tih te audit thlak a ni bawk a. Chung audit report te chu heta rorelna sang ber Assembly ah, House ah, an lei tel ve thin a ni. Chutiang thlip thlip a kan kal chho loh chuan kuah chawp lutuk a kan kal chuan harsat chin kan tawk ang tih te pawh thil a awm thei a nia vangin kha khain merit ruain lo ngaihtuah zui atan kan sawi ri duh bawk a ni. Champhai District hi Zinkho thawm nana hmun tha. Rammawi, Mizote tan pawh thlawhman hla khupapi leh pute sulnu tamna a ni a. International border a lo awm bawk a, kan zawrh thiam phawt chuan local tourist ringawt pawh tam tham tak tih luh theihna hmun a ni. Kan sawi tel duh chu hawi lo par a awm a ni. Helai Champhai zawl ah hian hawi lo par hi. Next ting palang a ral palang tih i hlam ang u, i hum hal ang u. Hawilo par la hmu lo hi Mizo zingah pawn tam em em a ni. Hawilo par hi khawvelah hmuh tur a vang em em. He lai vel bak hi khawvelah hian awmna dang a nei lo pawh a ni mai thei. Khatiang thil species, rare species an tih zing a mi. Kan lo ti rih rau mai ang tih ka hlau em em a, chuvang chuan he kan kut hunah te pawh hian hmuh theihin awm thei ta ang silangin mi a hip viau dawna a ral lohna turin hleitawk kan chhuah tlan a tha ka ti. Awilo par hi i duat ang u, i ngai hluang u. Tin, helai hi kan Lalropui Bangkhaia rorelna hmun a ni a, tah chuan ralten an rawn beih dawnin warning pe thintu sava pakhat a awm a, chu chu Bangkhai Ralveng tih a ni. Chumi a rawn hram tawh chuan ral an lo hnai tih an lo hria a, an lo inring hman thin a ni. Bangkhai Ralveng hi a la awm niin, ka fiah a, a hre sual ni lo chuan. Mahse hengin a tlem tual tual ni awm tak a ni. A extinct mai ang tih hi a la awp khawp mai a, Hmangkhai ralveng hi i duat ang u. Hmun tinah a awm lo. Thil vang a ni. Helai special na bik khualzin hik tu tur lian tak a ni leh thei bawk ang. Tin thawnthu a nei a, Mangkhai chanchin atangin a lo kal zel a. Thlang thar hunah pawh tunah hian a la ni ang tih ka hre lo. Mangkhai ral veng hian warning a pe fo a ni. Chaphai tlangval kan nia ka hriat ve chinah pawh. Mangkhai ral veng zana khaw chhunga an lo luan rawn hram chuan inthahna emaw, Tualthi engemaw thil rau thlak a thleng tihna ni tlat zel a na. Chutiang ka hriat ve te pawh chu a awm ngawh nual a, thil sawi nuam a ni lo a, ka sawi kher lo a, mak deuh mai a ni. Khatiang ang rau thlel thil a awm lo chuan Mangkhai ral veng hian helai hian chhuahsan ngai lo a ni. Khua an lo lu tawh ngat a, an rawn hram chuan an rawn zual ko a ni. Thil pawi tak, thil dangdai tak, thil tha lo vanduaina lian tak a thleng tih min rawn hriattir a ni. Chutiang te chuan ni avangin nakinah khan Mangkhai ral veng lem te kha lianpui mai a han do la, a hetah nula fel tak mai te khanin vaiho kha a chanchin te han hrilh u la. Tourism ah reng reng chuan chanchin sawitu, ngaihnawm taka sawi theitu an awm zel hian mi hi i hrilh leh zual a, Chuan ka thleng chuan in a ngaihtuai la tha ang. Tin mahni deuh lawk khan Itanagar ah Union Civil Aviation Minister ho in meeting kan zuk nei a. Tah chuan engtin nge India ramah hian thlawhna tum hmun tam sawk kan siam thei ang tih kan ngaihtuah a. Tah chuan keini bik a khat chu. Mizoram chim lama airport pahnih, khawchhak lama airport pahnih a hmun tur lo dap rawh u tiin min char chu chu kan rawn hawn pui a. Helaiah hian chim lamah chuan a hmun tha awm deuh te mahni lawkah kan kal a, kei pawhin a hmun thleng lo mai lah rawh khat atangin kan thlir a. A chhim lamah chuan hun hnih chu kan nei thei mai dawn ni awm tak a ni a, amaherawh chu technician mi kan ni lo vang a, a mithiam ten a rawn en dik ang a, phone a tum hunah a tlak dawn em? tih kha chhung tur chu helaiah pawh hian hun hnih vel hi chu kan rilru a awm sa remchang tur a ngaih tun hma atanga kan lo sawi rih fo tawh te kan nei a ni. Chu chu an lo kal ang a, e. Min pawm sak thei a, thlawna tumna tlak nen hria nih chuan helai hnaivai hian thlawna tum hun kan la nei dawn a ni. Chumi hunah te chuanin hna sin kut hi a pawimawh leh zual ang, a vul leh zual dawn a ni. Khangte kha kan rilruin ngaihtuah zel i langin a tla ang a. Tin, tunah hian project dangdai tak tak Mizoram-a la awm ngai lo. Vanruah tui ringa dil lian tak siam project te pawh kan kalpui a, pakhat chu a hlawh ding tawh a, chu chu Mamit Pula Khuan a ni a, tui tuidai project a ni. A hlawh tling tawh han tih lem ah khan approve vek a ni tawh a, sum pawh pek vek a ni a, thawh tan a ni dawn tawh a ni. Chu chuan Ruatui thil khang Awlaiah khuan dil lianpui a siam dawn a, chumi hmang chuan a chhehvel water supply kha a pe dawn a ni. Tin, tourist hmun pawimawh tak a lo ni nghal bawk dawn a, sangha khuaina hmun pui te a lo ni seh chho zel dawn a. Tiang chuan kan North, Champhai North mla hianin, Elva par ngur chungah khian chutiang hmun tur chu a lo identify tawh a, thui tak DPR te pawh eng emaw chen an rawn buatsaih tawh a, ri dih lai a lian khitah khian vanruahtui ringin tih theih dawnin an hria a, chu chu helai zawng zawng englo gravitation-a tuiamin chuang thei tur a ni a, chumai chu ni lovin. A mahni i tan reng reng an meeting ah chuan Sea Plane tumna tur remchang in nei thei em lo dam ro min ti a. Chutiang deal te chuan nei thei ta ila Sea Plane kan tum tir ve dawn a ni. Mahni kan meeting ah chuan Tuibiala leh Teiri aw Serluibia khuan ih a tih thei ang tiin kan han sawi ve thla ngawt a, la en fiah tur a ni a la. Hlawhna tui chunga tum chi. a ni dawn ta le khatiang te kha tangkar zel huna vawiina kan sawi hi tun hnaiah hlawhtling chut chut lo mah se la chung te chu lo hlawhtling seng in chu ringawt pawh chuan tourism an hip nasat tur zia chu khang kha vawiina kan kut man nan te nen hian a in kawp zel dawn a ni awle tichuan a tawp berah chuan Champhai hi khawpui thianghlim Zalen Mipui nelawm leh rinawm sualna laka flim leh him taka lo siam ngul a, khawpui chhehvel ram mawi tak tak te hi fel leh mawi taka enkawl tum bawk ngul a, kan in leh chhehvel te, kan ram te hi a lan mawi dan tur thlengin ngaihtuahna i seng ang u. Thuneitute pawhin khauh taka dan lek kawh kha hreh suh u. Dan lek kawh thatlohna khawpui a nuam thei lova, a thianghlimin a fai thei lo. Dan hmangin mitin hi hrut rual ila, mipuite pawhin zawm tha ila khua a nuam thuai mai a ni. Mahsin kut ngaihtuah chhuak thiam kan neite hi a vanei thlak ka ti a, ti hlawhtling tura Champhai mipuite tan rualna leh inpekna te chhuanawm ka ti. Sorkar pawhin kan phurpui chauh a, kan theih tawpin kan thawhpui chauh a ni, tiin hriat kha. A chimtu apiang te tana kut hlim awm, kham awm lo leh hriat reng tlak ni turin nahsin kut sang hnih sawmhnih panga hi lawm takin hlim taka inhman turin ka hawng e.
Kan Chief Minister zawng tak chungah lawmthu kan sawi nawn mawlh mawlh e.